जय मिथिला हम गुंजन ठाकुर अपने सब गोटे के नमस्कार करे छी समस्त मिथिलावासी के नमस्कार करैत अपना सब गोटे के अपना चैनल पर में स्वागत करे छी बता दी जे अपने सब गोटे पेज फेसबुक पर ने वीडियो देखे छे हमर वीडियो यूट्यूब पर सेहो अबै छे तो

आओर अपने लोकनि अहिना सभगोटे शेयर करियौ परिवार आओर आगाँ बढ़तै फेसबुक परिवारके सभगोटेके अपने सभगोटेके दिलसँ आभार प्रकट करै छी जे केओ अपने लोकनि हमरा सङ्गे जोड़लहुँ हेँ अपने सभगोटे जे केओ फॉलो कयने छी शेयर करै छी लाइक करै छी कमेंट करै छी अपने सब गोटे के तहे दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करे छी अपने सब गोटे हमर वीडियो देखे छे जे हम अखन अधिकतर वीडियो हमर वीडियो राजनीतिक दल के तमाम पक्ष विपक्ष के सवाल जवाब के बात पर रहित छे चुनावी माहौल छै बिहार विधानसभा चुनाव कबाड़ पर आबि गेल छै पक्ष अपन अपन सत्ता पर ने बैसल सरकार मंत्री संसद विधायक अपन अपन जे छै से दावेदारी पेश करैत अहाँ सभक बीच उपस्थित होइत छथि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी कैबिनेटके हुनकर जतेक मंत्रीगण हुनकर विधायक हुनकर सांसद तमाम अहाँ सबके बीचमे एखन चुनावी मुद्दाके संग अहाँ सबके बीच उपस्थित हेता आर होइत रहल छथि चुनावी माहौल छै चुनावी माहौलमे सभ केओ अतऽ अहाँ सभसँ वोट मँगबाक लेल हमरा वोट दिअ तऽ हमरा वोट दिअ वोट मँगऽ लेल सभ केओ अबै छै लेकिन वोट ककरा देबै ई डिपेंड हमरा अहाँपर पड़ै छै जे हम अहाँ ककरापर देबै हम अहाँ सभदिन सोचलियै विचारलियै नहि किछो एखन तक जकरा मोन भेल तकरा जातिके नामपर पातिके नामपर जाति धर्म की कहै छै अहाँके सभके लऽ कऽ अलग अलग मुद्दा अहाँ सभके अपन अपन एकटा छै जे हमर जातिके आदमी ठाढ़ अछि हम ओकरे भोट देबै हमर यादवके आदमी हम वोट ठाढ़ अइ हम यादवके वोट देबै ब्राह्मण ठाढ़ अइ हम ब्राह्मणके वोट देबै हमर जे छै से अहाँके मुसलमान ठाढ़ अइ हम मुसलमानके देबै तऽ ई एहि प्रकारक चुनाव नहि होयबाक चाही किएक जाइत धर्मसँ जखन बाहर निकलबै तखने किछु काज हेतै किएक तऽ आइ तक यदि ककरो अहाँ वोट देलियै सच सच अपने लोकनि सोचबै जे अपने लोकनि जे कयने छी एखन धरि जहिया जकरा वोट देलियै जे जितलै जे हारलै ओ चीज अलग छै मैटर कहियो आइ तक अपना बच्चाके लेल अपना परिवारके लेल कहियो वोट देलियै नहि देलियै

बच्चाके रोजगार नहि भेटल बच्चा बिहारसँ बाहर जा कऽ प्रदेश जा कऽ अपन जे छै से कोनो राज्यमे जा कऽ मारि खा कऽ गारि सुनि कऽ काज करैत अछि ओकर चिन्ता नहि अइ अहाँके हम एकटा बात कहब आब अहाँ एहिसँ ई नहि कहब जे हम ओकर सपोर्ट करै छियै चाहे विरोध करै छियै लालू यादवके बात करी तऽ लालू यादवके कोनो इएह नहि छै जे लालू यादवके हम अहाँके ओकर पक्ष लऽ कऽ बात करै छी से बात नहि छै लेकिन लालू यादव अपन बेटाके लेल सोचै छै तेजस्वी यादवके लेल सोचलकै जे ओ नौमी फेल छै लेकिन ओकरा ओ बिहारके राजा बनाबऽ लेल तैयार छै नौमी फेल छै जकरा ओ बिहारके राजा बनाबऽके लेल तैयार छै लेकिन अहाँ हम ई सब केओ मिल कऽ अपना बच्चाके लेल सोचै नहि छियै जे हमरा बच्चाके की करबाक अछि हमर बच्चा आगाँ केना बढ़त सब दिन ओ जाति धर्मके लऽ कऽ पार्टीके नाम कऽ पोलिटिक्सके लऽ कऽ आइ ओ मतलब अनेरा मनेरा मतलब जे छै से अहाँके सबके बातके सुनैत अपन वोट खसबैत रहलियै आओर अहाँसब बर्बाद होइत रहलियै यऽ तऽ चुनाव आबि गेल छै अपना सबके सोचबाक जरूरी छै जे हमरा सबके की करबाक अछि बिहारके स्थिति जे स्थिति पर चलि गेल अछि बदसँ बदतर स्थितिपर नहि बिहार अछि अपन सभसँ बदतर स्थिति अपन मिथिलाञ्चल क्षेत्र जे कतहुके नहि रहि चुकल अछि हमर बिहार हमर मिथिलाञ्चलक जतेक सांसद छथि विधायक छथि सभ खाली सदनमे जाकर खाली भाषण छोड़ता आओर काज किछु नहि रहि गेलनि हेँ हुनका पास भाषण मारल सब जनै छै लेकिन काज केओ नहि जनै छै ग्राउंड पर ने काज केना हेतै ई चीज केओ नहि जनै छै तऽ अपना सबके सोचबाक जरूरी अछि तखन किछु हेतै अहाँसभ हमसभ की कहै छै अहाँके राम मंदिर बनते मोदीजी कहलखिन राम मंदिर बना देंगे आप सब वोट दीजिए राम मंदिर के नाम पर ने वोट द देलिए राम मंदिर बन गेले मस्जिद टूटा के लेल तैयार भ गेले मस्जिद के नाम पर वोट टूट गेले हैं उधर मंदिर बना देलिए पाँच किलो अनाज देलिए पाँच किलो अनाज जे जे ककरो आइ तक पाँच किलो अनाज नहीं भेट रहा है सबके चार किलो साढ़े चार किलो भेट रहा है ओहिके लेल के छै जवाबदेही लेबऽ वाला खाली कहलासँ नहि होइ छै कोनो एहन आदमी छी जे कहि दियै जे हमरा पाँच किलो अनाज भेटैत अछि सभके चारि किलो असहाय चारि किलो अनाज भेटैए पेंशन योजना जकरा भेटबाक चाही तकरा भेटते नहि छै अमीरक अमीर लोक सभके पाइ भेट रहल छै किसान किसान परेशान अछि हमर किसान के सही रेट नहीं भेट रहल अछि अनाज के ओकरा के देते ओकरा अनाज के रेट के देते सरकार नहीं सुन रहल अछि हमर देश ने हमर जे छै से युवा रोजगार मंगैत अछि तो युवा रोजगार मांगे के लेल जान अबैया रोड पर तो पुलिस लाठी चार्ज करैत अछि ई कतक के कानून छै कोन देश एहन छै कोन एहन कतौ आइ तक सुनने नहि छलियै जे कोनो देश जे कतौ युवा के रोजगार मांगि रहल यऽ तऽ ओकरा लाठी चार्ज कयल जायत लेकिन आइ बिहार मे आइ अपना देश भारत मे युवा पर लाठी चार्ज कयल जा रहल अछि जे युवा जकरा रोजगार नहि भेटैत अछि पढ़ि लिखि कऽ एम ए बी ए आइ बी बी ए कऽ कऽ सभ जे छै से अहाँके बैसल अछि लेकिन ओकरा रोजगार नहि भेट रहल छै लेकिन सरकार ओहिके लेल सोचबाक लेल तैयार नहि छै के सोचतै गऽ हमर अहाँ सभके हमर अहाँ सभके जे युवा अछि ओ पढ़ि लिखि कऽ बेरोजगार बैसल अछि आ जे छै जे सरकार अपन पेंशन उठबैए अपन जेब भरैए लाखो करोड़ोके सूट पहिरैए करोड़ोके हवाई जहाज पर उड़ैए विदेशके दौरा करैए आओर हमरा अहाँके कथी भेटैए ओहिसँ किछु नहि भेटैए